Сәлам дуслар, бүген без сезнең белән Актаныш районы Әнәк авылына кайттык. Һәм бүгенге безнең кунакларыбыз Иршат Юлия Нәбиевлар. Киттек.
Дуслар, менә ул Иршат һәм Юлия Нәбиевларның йортлары. Бүген без аларга кунакка кайттык. Аларны инде Татарстанда, Актанышта белмәгән кеше юк. Бик танылган блогерлар. Әйдәгез, үзләре белән дә якыннанрак танышыйк әле. Киттек. Исәнмесез! Менә әйтеп үткәнемчә, без бүгін Юлия белән Иршатта кунакта. Алар менә шушы колхоз биргән матур йортта яшәп яталар. Кызлар, исләр ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Әйбәт, әйбәт. Иршат, ни хәлләрдә?
Нишлисең әле син монда? Ничә ясап ятайдым әле? Ә нишләп шундый ул мунча? Авылча кешечә түгел. О, су буена иртә торган, специально отдыхайтергә шундый мунча. Сез ял яратасыз инде, без Инстаграмда карап барабыз. Гел каядыр ял итеп йөриләр алар, сплавка да баралар, әле кайларга башкорт башкирияларга да китәләр. Бу йортны ничек алдыгыз? Күпмегә бирделәр? Бирделәр колхоз э, ничек сезне поддерживать итә? Сөйләгез әле. Авылга кайткач инде э, Иршат эштә бит инде колхозда эшли. Шушылай программа бар. Теге шәһәрдән инде вообще яшьләр, әгәр дә колхозда эшлиләр икән, йортлар бирелә инде шундый. Безгә шушы йортның берсе безгә эләкте. Сез алга таба шушында яшәргә җыенасызмы, әллә башка планнарыгыз да бармы? Юк, без Монда инде. Но в дальнейшем менә без җир алдык, фундамент салдык дигәндәй. Как пойдет инде, әле материал артык. Китте әле ресторана, әле аңлап бетереп булмый, ничек булар. Дальше. Может, шушы мунчада гына яшәп йөрергә. На колесах. Ә, почему Ешов бы нет? китәрсез.
Син буала күчеп килдең бит инде әнәгә авылына шулай бит. Әйе. Кайсы яктан син үзең? Пермь өлкәсеннән, Октябрьский районнан, э, авылда туып үстем мин. Мин монда килгәндә татарчаны бик белми идем, чөнки Пермь татарлары белән мондагы татар теле Гел икенче төрле. Гел икенче һәм инде миңа бик авыр булды. Э, минем әти-әни аерылышу сәбәпле, әти мине 2011 елның декабрендә китереп куйды монда бер туган сеңлесенә. Мин аларда яшәдем. Э, тугызны монда тәмамладым, онны 11-не укыдым. Ну, монда инде, монда иттем. Яшат белән син монда таныштың? Монда таныштык, әйе.
Ул балныкы бит инде.
Әйе. Яшат моннан. Ә син э, монда калырга риза идеңме, әллә инде син теге шәһәргә Юк, мин э, без өйләнешкәч, мин әйтәм, Иршатка, Иршат, мәйтәм, мин авылда тормыйм. Нишләптер менә күңел э, ш- нигә шәһәргә тарта иде инде. То ли гомер буе авылда яшәп үскәнгә шулай булган микән инде ул шәһәр, шәһәр, шәһәр, шәһәр. В итоге киттек без, э, безнең бик авыр булды. Без башта Пермь ягына кайтып киттек. Минем якка инде, минем төп йортка кайтып та яшәдек. Аннары кире Чаллыга килдек. Ул аның турында минем тә постлар бар, аны кереп Сан кызык инде ул. Хәзер генә кызык, ул вакытта Әй. кызык түгел иде. Аннары шәһәргә киткәч, Илшат әйтә, әйдә авылга кайтабыз, потому что торабыз Чаллыда, квартира снимать итәбез 11 мең, кредит 11 мең. Илшат җүнләп эшләми, мин олы кыз белән декретта. Акча юк, даже ипигә акчалар булмаган көннәр бар иде. Теге диваннар күтәреп, вак-төяк акча эзләгән вакытлар булды вот шәһәрдә торганда. Һәм инде шулай ыгы-зыгы килә-килә Яшат мине уговаривать итеп Пучыга кайтып китте. Без монда кайттык, ә, өй снимать иттек. Монда Пучыда шундый иске генә бер йорт, но без анда шундый менә прям задышали дип әйтик инде, әйме, урысча әйткәндә. Шундый рәхәт яшәдек без анда мунчаларын Эшләрен ясап алдык инде үзебезгә ничек кирәк, снимать итеп тордык. Чебиләр карадым мин. Э, индауткалар, үзебезнең бакча, бәрәңге, яшелчә бөтенләй бер бар иде. То есть компотлар ябып, менә шундый ул миңа шушыны шул тиклем ошады да һәм инде мәйтәм яшап, мин авылдан беркая да китмим. Димәк, хәзер дә китәсең килмисең шәһәргә. Мин менә Чаллыга да даже барып кайтсак, Казанга, анда Уфага. Үләм инде белмим. Менә минем как будто сулыш теге задыхаться иткән кебек. Ирең синең колхозда эшли, ә син үзең Мин декрет бетте минем апрельдә, мин өйдә. Шул блок белән. Акча эшлисең?
Да. Акча күп керәме? Блоктан. Керә.
100 мең? Бар, бар. 200 мең?
Бәлки күптүрәк, күбрәктер дә. Ярар, алга таба да шулай акчагыз күп булып торсын. Безне үзегезнең блоклар белән сиздереп торсыз. Иршат әйдә якынрак сөйләп китик. Карыйк әле бу мунчаны. Моны авыл халкының бик күргәне дә юктыр. Монсы менә ни инде Газ баллоннан мич ясадым инде теге җайлырак, нирәк булсын дип. Монысы бочкасы нидән генә канистр. Ну, эссе салырга. Природага төшкәч бары су бик кирәкмәй бит инде анда. Эссе булса, суга сикерәсең. Шул профильләрне бүгеп, баллонкалар алып, наша ясап куйдык инде. Yeah.
Ага. So seductive. I take you to the candy shop. I look Юк, кызым, это Казаннан килде.
Монда мин балык таптым.
Бу балыкны нишләтәләр микән?
Эшләп кенә китегез әле шуның турында. Мисал кызан чыгарып,
чебиләргә үрдәк балаларын ашатабыз. Тиз үссеннәр өчен. Ә бу безнең теге легендарный балык

Юлия, син эшләмисең инде. Эшләмим. Блог белән генә шөгыльләнәсең. Әйдә менә теге җитди итебрәк сөйләшеп алыйк әле. Блог алып барып, акча эшләү бик җиңел дип кеше әйтә име? Хәм үзләре дә хаман менә күп кешене беләм, менә блог алып барырга кирәк, менә инстаграм эшләргә кирәк тә, и шуннан гына акча эшләп ятырга кирәк ди. Миңа калса бу бик дөрес түгел.

все уже теге әйтәләр бит к чему приучил теге шундый бер ни бар бит инде теге булмый уже авыр бик энергияне күп ала күз тия бик нык күз тия Ә, теге мин ничек бар шулай төшереп барам инде минлектә юк минем Иршат вообще гади без инде Иршатның ике җыры чыкты бит инде икесе дә хит булдылар сразу Ул ике җырлар чыккач инде күпме ни булды теге. Негатив комментарийлар булды. Нет, негатив вообще булмады. Бик әйбәт керде, җырларны кабул иттеләр, рәхмәт. Теге яраттылар. Менә хә өченчесен чыгарга торабыз Алла бирсә. Э, кеше уйлый аны җиңел дип. Аны бит берәү дә белми, менә аны үзем эшләп карамыйча. Белмисең, аны бит авторнан сатып алырга кирәк. Ул җырын табырга кирәк, аны яздырырга кирәк, аның өчен түләргә кирәк, аны әле кертергә кирәк, чтобы аны бөтен кеше ишетсен. Аны еще прокрутить надо, кешегә ошыймы ул юкмы, аны җырлый белергә кирәк. То есть аны бит нюанслары күп. Әйе. Ә инде кеше, менә чыгып баскан да җырлый инде. Ә Иршат үз тавышы белән җырлый. Без яздырабыз Ришат Шәхетдинов та. И ул менә яздыра тавышны ничек бар шулай. Бернинди компьютер белән теге обрабатывать итмичә. То есть менә

Ошыймы сиңа шул сорауны бирим әле? Авыл тормышы нык ошый теге. Без авылдан бер кая да күчмәйбез дә, нитмәйбез дә, даже желание да юк. Шәһәрдә яшәп караган инде без. Ни? Бары авылга тарта. Ә менә хәзер ә, без сезгә йорт бирәбез, өй бирәбез мәсәлән, әйме шәһәрдә эш бирәбез дисәләр, китәр идегезме?
Юк.
Юк. Димәк, сезне чын күңелдән менә шундый авыл җанлы, авыл җине кагылган э, кешеләр дип әйтеп була инде. Әйе. Була була.
Безнең бит монда менә әти-әниләр дә янда. Шунысы да рәхәт. Менә без кадр чыгып китәбез. Балаларны әти-әниләр алып алып карап тора. Ершатның әти-әнисе инде. Авыл җанлы булгач инде, димәк, сез э, әле сез җырлагач та инде Юлия сөйләде безгә. Э, Әйдәгез, сезнең белән бер кечкенә генә рубрика ясап алабыз нимә авыл сүзе яисә урам сүзе авыл урамы сүзе кергән нимә яисә актаныш сүзе кергән җырлар җырлап алабыз чиратлап яме башта иршат аннары юля аннан соң мин иянәгем минем киләчәгем и что такое аны ә мин ә, юлия ишеткән бар инде шул җырны юлия хәзер
Ха, нинди җырлар бар сиңа да авыл турында? Бар, кстати, Пучы авылым, минем туган җирем, синдә

Получается, анда куплетында авыл сүзе бар. Мин бу җырны бик яхшы беләм. Синдә бер бал, миндә бер бал, Иршатта бер бал. Тагын җырлыйсыңмы? Дә ике бал.
Ике бал, ике бал. Давайте сезгә. Та- Әйдә без тагын бер җыр җырлыйбыз. А, Давай.
Кайтам әле, кайтам әле, авылыма, авылыма. М, Бен сырашырга, сырашырга, Хәләх, вәләр, хәләх, вәләр. Исән имин микән күрше тирә? Әткәй, әнекәйләр дә бар микән? Молодец.
И тагын бөтенебезгә дә таныштыр бар бит әле. Кайттым әле туган ягыма дигән. Анда да авыл сүз бар. Бигичева җырлый. Юк, белмим.
Ярар, молодцы.
Синдә 2 балл, синдә 2 балл. Икегезгә дә, э, икегез дә җиңүче, гаилә белән мине җиңеп аттыгыз дип торыйк инде. Икәүләшеп бер Лилияне җиңделәр дип әйтик инде. Нәбиевлар гаиләсе ике кыз үстерә. Э, Кызларыгызның Да авылда яшәвен теләр идегезме? Әйе.
Мин, например, теләр идем. А Юлия по-любому юк дип уйлыйлар. Әйе, ул э, күзләрендә аска төшерде тик. Сразу күзләр алай куйды. Ну, мин э, балалар алга китсен дим инде. Я хочу видеть в них менә кеше булсыннар, менә зур исемле кеше булсыннар балалар. Без кеше түгелме?
Ну, замана үзгәрә. Замана үзгәрә. Ул замана, ул, опять-таки,
Үзләре карасыннар. Әйе.
Үзләре.
Ә садик, мәктәп ягы авылда ничек? Проблемалы түгелме? Бездә бөтен әйбердә на высшем уровне дисәң була даже. Актаныш районында вообще шәһәрдәге кебегрәк. Бөтен әйбердә.
Дуслар, без бүген Актаныш районы Әнәк авылына кайттык. Менә безне Монда шундый яшь, күңелле парлар каршы алды. Юлия, Иршат Нәбиевлар, авыл җанлы, авылны яраталар, бер кайда китмибез диләр. Сезгә бик зур рәхмәт, Алла таба уңышлар гына телисе килә. Өегезне, йортыгызны ясап бетерегез. Яңадан яңа шәптән шәп машиналар алыгыз. Кызларыгыз исән сау булсын дигән теләкләрдә калам. Һәм инде сездән дә саубуллашу сүзләре һәм бәлки сезнең шәһәрдә яшәүче яшьләргә әйтер сүзләрегез бардыр.
Кстати, яшьләр буенча дигәндә, минем әйтәсе килә инде бер сүз. Теге әти-әниләрегезгә кайтып ярдәм итә торган булыгыз. Теге заправкага акча жәлләп, тегесе монсы ул гомергә бер генә киләбез. Дөньяның кайчан бетәсен, кайчан нитәсен беребез дә белмәйбез. Шуңа да частырак кайтырга кирәк. А то бар шундый кешеләр теге ярты елга, бер елга бер генә кайталар да, а без кайттык, менә шулай. Менә шуны үзгәртергә кирәк, брат, уйларга кирәк. Ә, Әле аны гына үзгәртәсе түгел, ә бәлки авылга кайтып яшәргә дә кирәктер. Нәрсәсе бар, Ансы нәрсә бит инде. килә. Ярдәм итәргә кирәк инде әтиәнигә обязательно. ансы.
Авылга кайту инде ул һәрбер кешенең үзенең үзеннән тора. Кемдер бит менә авылдан чыгып китә, прям шәһәрдән кайтасылар килми. Андыйлар да бар. То есть һәрбер кешенең у каждого свой выбор дип әйтер идем инде мин. Авылда рәхәт, кунакка кайтыгыз. Яшәргә булмаса да кунакка кайтыгыз. Менә шушы матур нотада без инде Нәбиевлар белән дә, Әнәк авылы белән дә һәм сезнең белән дә саубуллашабыз, дуслар.